Исәнмесез, хәерле кич хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, эфирда Теләче телевидениесе атна вакыйгалары тапшыруы. Узган атнада барлык район һәм авылларда милли бәйрәмебез Сабан туйлар гөрләде. Елдан-ел әлеге бәйрәм матур төсмерләргә байый, зурая. Читтә яшәүче милләттәшләребез дә сагынып кайта әлеге бәйрәмгә. Бүгенге тапшыруда район Сабан туеның иң матур мизгелләрен сезнең хозурыгызга тәкъдим итәрбез. Сабантуй бәйрәме тамырлары белән ерак гасырларга барып тоташа. Әй күңелле соң Сабантуй вакытлары, бар табигать яшәрә, шушы сихри матурлык кешеләр күңеленә дә күчә. Сабантуй вакытында олысы да, кечесе дә канатланып йөри. Алай гына түгел, Сабантуй бәйрәмен күрергә дип дуслар, туганнар кайта. Үзем көрәшче, гомергә гомергә көрәштем, ниттем, но ат чапкан күреп калмадым. Әз генә опоздал. Бик аңлы, мин үзем город Леногорскидан, Татарстан. Шуннан тиклемендә Шунда хәтле килдек, теләшегә хәтле. Мин үзем совхоз Ленинның кияүе, шуннан мына калган малай инде. 10 ел Килеп тамаша кыласыз. Әйе, обязательно. Ну, матурланабыз. Көрәшеп, көрәшеп булмады кичә. Кичә әзрәк ни соңа калдык. Ел буе көтеп алынган көн килеп тә җитте. 5 июньдә районыбыз үзәге Теләчедә татар халкының милли бәйрәме узды. Бүген монда сабан туй гөрли, җиде, күрештерде бу майдан. Бабайларның кайнарлыгы кайтты, кунакчыллык күчте еллардан. Сабан туйлар өчен юк чит ятлар, Үз итә ул барлык халыкны, Сабантуйлар йөри илләр гизеп, Берләштереп халык, милләтне. Быелгы Теләче Сабан туен тамаша кылырга дип баш калабыз Казаннан да мәртәбәле кунаклар кайтты. Кунакларны Сабантуй уза торган мәйданга керү юлында ук җырлап-биеп, шат күңел белән каршы алдылар. Сабантуйга килүчеләр рус, крәшен, татар йортларында булды. Ветераннар йортында безгә тыныч тормыш бүләк иткән райондашларыбызның хәлен белештеләр. Биредә Сабан туе тамашасына килүчеләр сый-хөрмәттән генә авыз итеп калмады, теттереп биеде дә. Суда эшкә ансамбле үзләренең дәртле җырлары белән кунакларның игътибарын үзенә җәлеп итте. Кайда җыр бию, шунда гармун тавышы. Әлеге сихри моң йөрәкләрне җилкетә, өлкәннәребезне яшьлек иленә сәяхәт иттерә.

шалашларын да күрә алды. Сабантуй татар милләтенең йолаларын, гасырлар буена сакланып килгән уеннарын оныттырмый торган бәйрәм. Милли бәйрәмнең башланып китүе дә нәкъ әкияттәгечә булды. Яше болынлыкта район халкын, килгән кунакларны таң калдырып биюче кызлар, егетләр, игенчеләр данын яклап, театральләштергән күренеш белән башладылар.

Матур, көчле, куәтле мәлең! Сабый кай да мөмкин син табарга Туган туфрак, туган җир ямен! Балкып яшәсәңче, ий теләче, Үткән юлың күмеп гөлләргә, Исемеңне нурдан яза-яза, Күтәрелсәң иде үрләргә!

Ямен безнең көннәргә җиткерә алган быелгы Сабан туй бәйрәме тагы да матур бизәкләргә бай иде. Елдагыча бәйрәм баш мөхтәсиб Исмәгыйль хәзрәт Фәләхиевнең хәер-фатыйхасы белән башланды. Бисмиллаһир-рахманир-рахим Әссәләмү аләйкүм хөрмәтле мөселман кардәшләр! Аллаһ Тәгалә безнең шушында җыелуларыбызны бәрәкәтле кылса иде! Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә дә алдагы көннәребездә дә иман байлыгында, саулык-сәламәтлектә, кайгы-хәсрәтсез көннәребездә яшәргә насыйп әйләсә иде. Чыннан да гын, хәерле булган вакытларда, хәерле булган көннәрдә без монда җыелдык. Белгәнебезчә, бүген кич белән инде безнең Рамазан аебыз да башланып китә. Һәм чыннан да гын, менә бу мөселманнар өчен дә, без барыбыз өммәт өчен дә шушындый мөбарәк вакытлар,

Тапкан малларыбызның бәрәкәтендә, булган нигъмәтләребезнең тынычлыгында яшәргә һәрбарчабызга насыйп әйләсәң иде. Үзебезгә дә, гаиләләребезгә дә, балаларыбызга да, оныкларыбызга да саулык-сәламәтлек, тәүфыйклылык, хәерле тормышлар насыйп әйләсәң иде. Алдагы тормышларыбызда бергәлектә, бердәмлектә, иман байлыгында шатланып яшәп, ике илнә рәхмәтләренә ирешергә һәрбарчабызга насыйп әйләсәң иде.

Тантана барышында дәүләтебез флагын күтәрү өчен майданга язгы кыр эшләрен кыска срокларда сыйфатлы итеп башкарып чыккан чәчү батырлары, районның иң алдынгы сыер савучылары һәм узган елгы Сабантуй батыры Раил Нургалиев чакырылды. Быел Теләче районы кабат оешуга 25 ел була. Шушы вакыт эчендә Теләче танымаслык булып үсте, матурланды. Аның тырыш, уңган халкы, батыр көрәшчеләре Теләчебез данын еракларга таратты. Бәйрәмгә килүчеләрне Теләче муниципаль район башлыгы Илдус Зарипов тәбрик итте. Сабантуй бәйрәме татарның милли рухы, аның милли халәте, аның культурасы, аның гореф-гадәтләре барысы да менә бу бәйрәмгә тупланган. Без Сабантуйны һәрвакытта сагынып көтеп алабыз. Аерым бер дулкынлану белән Сабантуйга ныклап әзерләнәбез. Чөнки бу бәйрәмдә татар халкы үзенең татарлыгын, үзенең җырга моңа гашыйк халык икәнен, үзенең талантларын, үзенең гореф-гадәтләрен саклап кала. Аларны киләчәк буыннарга түкми, чәчми җиткерә ала. Мин чын күңелдән Теләче халкын, үзебезнең райондашларны, килгән кунакларны шушы олуг бәйрәм белән чын күңелдән котлыйм, тәбрик итәм. Барыбызга да исәнлек, саулык, сәламәтлек, эшебездә зур уңышлар, киләчәгебез якты, матур булсын. Бергә алдагы көннәрдә дә генә матур итеп, бердәм бер булып яшәргә насыйп булсын. Үзебезнең шушы зур бәйрәмне Рәсәй күләмендә, дөнья күләмендә чыгарырга, үстерергә насыйп булсын. Барыгызны чын күңелдән Сабантуй белән, бәйрәм белән!

Вы очень хорошо любите свою землю и трудитесь на ней. С праздником! Байрам белән!
Бөтен Россия һәм республика олимпиадаларының йомгаклау турында җиңү яулаган укучыларыбызны һәм аларны олимпиадага әзерләүче укытучылар да майдан уртасында тәбрикләнде.

Әйдәгез, алкышлыйк әле үзебезнең призерларыбызны һәм аларның мөгаллимнәрен. Рәхмәт
Табыннарда ипи торса гына, шатлык балкый безнең күңелдә. Игенченең хезмәт бәйрәме бу. Уз игенче мәйдан түренә. Ел әйләнәсендә алны-ялны белмичә эшләгән игенчеләр, терлекчеләр мәйдан түренә чакырылды. Башкала кунаклары районыбыз башлыгы аларга акчалата бүләкләр тапшырды. Әйе, бу көнне күпләр намуслы, тырыш хезмәтләре өчен Татарстан Республикасының Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының Рәхмәт хаты, Мактау грамотасы белән бүләкләнделәр. Хезмәт сөючеләр муниципаль район башлыгының Мактау грамотасына да ия булды. Елдагыча үз хуҗалыкларында иң алдынгы урыннарны алган чәчү батырлар да мәйданда хөрмәтләнде.
Мин Шәткә агралык ширкәтеннән. Монда инде 25 ел эшлим. Сабан туйда әле беренче тапкыр бүләкләнү. Җыры барның җирдә даны булыр, бәйрәмнәре булыр мәңгегә. Без бәхетле, без Тукайлы халык. Җырлы-моңлы халык мәңгегә. Бәйрәмнең бизәкләре без яратып укый торган Габдулла Тукай геройлары да булды. Су анасы Шүрәле, Кәҗә белән Сарык халыкның күңелен күрде. Һавага күтәрелгән аллы-гөлле шарлар Тынычлык символы күгәрченнәренә олысы да, кечесе дә сокланып карады.

Татар халкы ат белән һәрчак дус яшәгән. Малайлар яшел чирәм чыгуга, Сабан туйда ат чабышына әзерләнә. Ипподромга ат чабышын карарга өлкәннәр дә, яшьләр дә килде. Ат чабышлары карарга яратам. Тагын милли көрәш башкаларына бәкесен китеп карамыйм. Аларны яратам. Менә үзегез катнашасыз микән, көчегезне сынайсыз микән? Ярышлар бик күп бит инде Сабан туйда.

Менә бит дуслар, иң беренче җайда, аннан соң гына понидә килергә мөмкин. Ат чабышында шулай. Чистай гарәп токымлы атлар ярышында да Гиниятуллин хуҗалыгыннан Фирзәр Гиниятуллин иярләгән ат беренче урынга лаек булды. Шунысын да әйтү кирәк, ат чабышын күзәтергә теләүчеләр елдан-ел арта бара. Бәйгеләрдә җилдән җитез атлар, дагалардан очкын чәчелә, ат өстендә килгән үсмерләрнең ут кабыныр сыман чәченә Конные скачки начались! Внимание на ипподром!
Менә, иптәшләр, карагыз, чиста токымлы гарәп атлары.
Уран салды мәйдан, атлар килә, атлар килә, чабыш атлары! Бар микән ул татар йөрәгенең атка сокланмаган чаклары? Җилдәй җитез җилбер яллы атлар, муеннары, аккош муены! Изге йола, көч сынашыр өчен. Атлар чыга сабан туена. Нинди сабантуй була ди? Ат чабышыннан башка, елда беренчелекне бирми, җилләрдәй җитез кашка. Ат чабышын гына күрегез сез, нинди җитез, нинди матурлар! Мәйдан аша узган чакта атлар, Көрәш ничә тора батырлар. Шаптылар яна хайларын. Бик матур, тырыштылар. Шул хәтле күңелле булды. Аллага рәхмәтсез.
Малларга бик матур булды. Менә э, ни өчен ат ярышы сезне кызыксындыра икән? Мин кечкенәдә колхозда гомер иттем, колхозда эшләп үскән малай. Шуңа күрә бик кызыкып карыйм мин аны, бик матур чабалар. Барысын да яхшыны карыйбыз, бөтен тәрәшәләрнең сабан туенда бөтен нәрсә дә бик яхшы була.
Менә Ат ярышы нәрсәсенә кызыксындыра икән, менә шул. ат яр, ат ярышы атлары белән һәм борынгы традициянең яңаруы белән Аллага шөкер бүгенге көндә әйтәмез үзебезнең Ипподром үзебезнең не беговая дорожка, үзебезнең сабан туеның менә тоткан агачлары да өлгерде. Бөтен нәрсәсе яхшы шуңа күрә шуннан бер кая китми сабан туена. Ат чабышы.
Нәрсәсе белән яхшы? Күңел инде, мин күңелгә якын атлар, менә атлар яратканга инде бик матур.
Сабан туй татар халкының иң матур бәйрәмнәренең берсе. Халык бүген уйнап-җырлап, биеп күңел ачып кына калмый, ә үзенең осталыгын, җитезлеген дә күрсәтә.

Сабан туеның иң кызган чагы. Тирә-ягында зифа каеннар үсүче Сабан туй мәйданы гөр килеп тора. Кемдер футбол уйный. Уйны читтән күзәтеп торучылар туганнарына, таныш-белешләренә көч, куәт бирә. Без бу Сабан туйга Саба районыннан килдек, Сабадан. Ел саен килергә тырышабыз, команда куерга. Команданың исеме Дуслык. Уеннар бик матур бара, бик әйбәт оештырылган. Командалар көчле менмә каршы як командалар ничегрәк? Искитмәле көчле командалар, безгә бик ошый. Кул көрәшендә катнашу өчен дә күпләр мәйдан турына үтте. Кем көчле бәйгедә шул җиңә. Җиңү яулаганнар истәлекле бүләкләргә ия булды. Ну, мин ярышта 93 елдан бирле катнашам инде, республика, Сабантуйларда. Ну, Сабантуйларда да менә күңелле, монда шулай спортсменнар белән очрашу инде, и тагын да менә ну, яхшы ярышлар менә бу. Спорт ярышларына бай булды быелгы бәйрәм. 30-га якын ярыш төре бар иде. Күңелең кайсын тели, кер дә үзеңне сынап кара. Без бөтенесен дә карадык, бөтенесе дә бик күңелле. Бик матур. Әйе, уенын да карадык. Бик матур үтте. Атлар җиргәнен дә карадык, концертын да. Бик күңелле, бик рәхмәт оештырган кешегә. Әйе, болай иттереп оештырга, шундый күңелле, шундый матур бөтенесен карадык. Аллага шөкер. Аллаһы Тәгалә киләсе елга да шушындый итеп матур итеп үткәрергә язсын, бөтен халык күрергә язсын. Районыбыз үзешчәннәре җылы эчтәлекле концерт куйды. Чуаш Республикасының җыр һәм бию ансамбле, Сәйдәш бию төркеме, Барс медиа компаниясе артистлары чыгышын халык яратып карады. Сабантуй, бу ямьле бәйрәмне татар халкы яшәгән кайсы гына төбәктә көтеп алмыйлар. Олысы да, кечесе дә көтә бу бәйрәмне. Бәйрәмнең матур бизәкләрен күрергә дип, Кайлардан гына килмәгәннәр. Беренчедән, күрше халкы Алла халкы диләр. Безнең районыбыз һәрвакытны күршеләр белән бик матур итеп тормыш итә. Аның халкы шулай матур тормыш итә. Инде менә безнең бүген шушы Теләчедә зур бәйрәм. Ул безнең районыбызның да бәйрәме. Безнең бөтен күп халык монда бүген Бергә шушы зур бәйрәмне уздыралар. Бик зур рәхмәт, бик матур итеп оештырганнар. Ничек итеп эшлиләр, шулай итеп ял итәләр. Киләчәктә шулай матур тормыш итәргә язсын, бөтенесенә исәнлек, саулык, тазалык, байлык, булганын игеләен күреп яшәргә язсын. Күңелләр күтәренке, Сабан туе бик матур башланды, бик матур бара. Безнең бүгін кунакта безнең өчен хөрмәтле, кадерле кешеләребез, күрше Сабан районының башлыгы Рәис Нургалевич, Безнең министр Леонидович, безнең куратор, һәм башка кунаклар, мөйлем инде монда яр сабан төтләшә булса, яр сабан сабалардыр. Чөнки сабалар сабан туй ярагына күчерелде өйләйнә. Инде без э, Алла берсә сабан туйга өйләйнә сабага барачакбыз. Бик күңелле менә шулай э, э, икебез, безнең инде олы абыйлар, сабалар, без үзебез дә бит сабалар, туган, үскән безнең якын якын район. Шулай барыбыз да бергә матур итеп, җырлап, биеп, күңелебезгә әшәргә насыйп булсын. Барысы да исәнлек, саулык, күңел күтәренкелеге. Милли бәйрәмдә кем капчык киеп йөгерә, кем колганың очында, Сабан туй батырын көтеп, шук тәкә тыпырчына. Көрәш кыза мәйдан уртасында. Дулкынлана халык, кем җиңәр? Көрәшчеләр әле сер бирмиләр, чыдасыннар гына егетләр. Менә хәл иткеч минутлар, мәйдан уртасында баш батыр өчен көрәш бара. Һәм теләче Сабан туеның баш батыры булып, Раил Нургалиев танылды.
Дөрестән дә Сабан туйга килгәндә иң беренче чиратта бөтен теләче халкын шушы бәйрәм белән тәбрик итәм. Дөрестән дә Сабан туе инде безнең өчен генә түгел, көрәшчеләр өчен дә, халык өчен дә Көтеп алынган бәйрәм татар халкының иң зур бәйрәмнәренең берсе. Әлбәттә, без бу Сабан туйга әзерләнәбез. Алдана безнең теләче элегелектән теләче үзенең данлыклы көрәшчеләре белән Татарстанда гына түгел, Россиядә, дөньяда дан тоттылар һәм без киләчәктә дә шушы марканы төшермәскә иде. Алла берсә әзерләнеп, без тагын да мотор результатлар күрсәтәчәкбез. Менә шулай итеп теләче Сабан туе гөрләп, шаулап узды. Халык рәхәтләнеп ял итте, күңел ачты.